Wyt ti'n poeni am y diffodoedd iaith yy Gymraeg? Mae hwnna'n cwestiwn da, mae'n cwestiwn fawr sydd wedi bod yn cael ei ofyn dros y blynyddoedd. Um, mae lot o pobl yn meddwl, um, mae e'n chydig bach o pryder tu ôl fo, ond um, eto, um, mae, mae beth dwi wedi gweld yn fy hun yn y flynyddoedd diweddar, ddim yna mwy o um, cyfleoedd i bobl Gymraeg i siarad Cymraeg a i pobl ddysgu Cymraeg. Mm. Uh, a mae yna lot o pobl sydd yn dechrau, yn dechrau siarad Cymraeg mwy, a dyn ni'n neud o mwy ei hawsach i pobl gael ei siarad mm. Cymraeg. Um, ond i fi, dydw i ddim pryder mawr, ond dwi'n gallu gweld pam mae pobl yn meddwl bod o'n pryder o pam da ni'n cochi'r iaith chydig bach, ond ie. Yeah. Ie.
Wyt ti'n eisiau i Gymraeg yy yn dod yn yy iaith fwyafrif o yn Nghymru yn y dyfodol? Yy byddwn, byddwn, ie. Yym... A a pham?
Ie, mi hoffwn i, bydd yn bydd o'n lle dda i i pobl jyst i deall yr iaith a gallu siarad yr iaith... Mm. ...a bod yn mwy ymwybodol o fewn yr yym

Cymraeg yna. Ag, na. Ok, diolch yn fawr. Chi'n sa Cymraeg? Na? Ok, diolch. Da chi'n sa Cymraeg? Ydw, ie. O, da iawn, da iawn.
Da chi'n sa Cymraeg bod dydd? Um, ie, yeah, dwi'n dwi siarad Cymraeg um, yn eitha, eitha aml, so um, nid, trwy'r amser, ond tipyn bach pob dydd hefo, you know, rhai pobl. Efo...
Uh, yn y gwaith. O, oh, okay, uh, okay. So yn y gwaith.
Uh, Cwsmeri, cwsmeriaid. Wel, cwsmeriaid a pobl, you know, cydweithwyr, so pobl ah. fi'n gweithio efo. Um, ond ie, yeah, mae fe'n dda os mae cwsmeriaid yn dod mewn a maen nhw'n siarad Cymraeg, a maen nhw'n hoffi gallu siarad Cymraeg. So, yeah. Ie, ie, ie, da iawn, da iawn.
Oes, um, oes uh, llawer o, um, o uh, cwm, uh, cwmeriaid uh, sy'n siarad Cymraeg yma. O oh, ie, yeah, oes.
Um, mae yna ie, yeah, mae ma, ma llawer o pobl sy'n dod mewn sydd eisiau, neu pobl sy'n dysgu. Mae yna llawer mwy o pobl nawr sy'n dysgu sydd eisiau dod mewn a falle ymarfer. O, oh, okay, a diolch, a diolch. Um, ydy uh, Cymraeg uh, di uh, mam iaith? Um, ydy, ie. Yeah. So, um, oh, oh, es i... Okay. Es i ysgol Cymraeg. Um, so, fi di siarad Cymraeg ers, ers yr ysgol. Mm. Um, ond mae yna llawer o pobl fi'n nabod sydd di dysgu fel oedolyn hefyd. Mm. So, ie, yeah, mae yna llawer o pobl sy'n neud bach o sy, sydd yn cael ei fel mam iaith a llawer o bobl wedyn sydd wedi dysgu ar ôl. Beth wyt ti'n uh, feddwl am y dyfodol iaith Cymraeg yn oh, Cymru? Fi credu mae'r um, mae dyfodol iaith Cymraeg yn un rili really dda a, a un rili really bwysig. A fi'n credu mae, mae Cymru yn dechrau dod yn, yn gwlad, fel pob gwlad arall, ble dyn ni'n siarad Cymraeg a Saesneg. So mm. mae'n hmm. bwysig fod y ddau, oherwydd mae, mae, mae Saesneg yn iaith rili really bwysig rhyngwladol erbyn mm. hyn. Um, ond mae Cymraeg hefyd yn bwysig i cofio engreiddiau a o ble ni wedi dod. Mm, okay.
Da iawn, da iawn. Wyt ti isio uh, i uh, Gymraeg uh, yn uh, dod yn iaith uh, fwy agrif o yn Chymru?
Oh yeah, definitely. Fi'n credu mae ma, ma fe'n rili really bwysig bod, iaith, bod Cymraeg yn dod yn